Wela chi, Mrs Jones, hwyl am y tro. Wel, wel, bore da. William Rosser, o'r wy. Galwch fi'n Mr Rosser. Beth fi'n ei fan hyn? Wel, fi'n ei gwaith pwysig iawn i chi gael gwybod. Ar gyfer ei mawrhydi y Frenhines Victoria. Fy ngwaith i yw casglu yr holl wybodaeth gan bobl Abertawe ar gyfer rhywbeth o'r enw'r cyfrifiad. Chi di clywed amdano fe? Pa fath o wybodaeth fi'n clywed chi'n gofyn? Wel, gadwch fi esbonio. Ond yn gynta, atebwch gwestiwn bach i fi am rhywbeth i ni gyd yn dwli arno. Na? Dim ysgol? Y Nadolig ychan. Chi gyd yn gwybod ble gath y baban Iesu ei eni, ond i chi? Ie na chi, Bethlehem. Ond bu'n rhaid i Mair a Joseph deithio yno o'u cartref yn Nazareth. Pam? Achos bod yr ymerawdwr wedi gorchymyn bod pawb yn dychwelyd i'r dref ble gathen nhw eu geni, fel bod nhw'n galler cael eu cyfri. A dyna beth yw cyfrifiad. Cynllun i gyfri pobl y wlad ac i ddysgu gymaint â phosib am boti nhw. Ac eleni ym 1851, mae'r Frenhines wedi gofyn am gyfrifiad arall achos bod y boblogaeth yn tyfu, yn enwedig fan hyn yn Abertawe. Mae pobl yn dod ma o bob rhan o Bryden, o bob rhan o'r byd mewn gwirionedd, a mae'r dre yma'n tyfu fel mushroom. Dim achos bod y tywydd gystal, Ond, ond achos bod arian i'w wneud ma o'r llongau sy'n hwylio o dde America rownd yr horn i ôl mwyn copor, a hefyd yn y gweithfeydd sy'n ma, sy'n troi'r mwyn copor yn ddalenni copor i ni'n ei gwerthu dros y byd i gyd. Dyna pam bod Abertawe yn cael ei alw'n copper Boropolis, hyd yn oed yn America. Felly mae'n bwysig iawn i ni wybod am y bobl sy'n byw yma nawr, a dyna'n swydd i. Wi'n mynd â ffurflenni fel hyn gyda'r holl gwestiynau pwysig arnyn nhw i bob tŷ yn yr ardal. Pa gwestiynau? Wel, enw, oed, a'i gwaith, Mae pobl yn sgrifennu eu hatebion a wy'n i casglu maes o law. Ond wrth gwrs, fel arfer, allwch chi ffindo mas lot mwy am bobl na'r manylion sylfaenol, mae gan pawb ei stori. Byddwch chi'n licio gwybod mwy am rai o'r bobl i fi'n cwrdd â nhw? Lle mae dechrau te? Beth am y teulu John ym Morris Lane? Oh. Y peth cyntaf sylwes i arno pan gerddes i lan y llwybr cil iawn at i cartre o ddydrewdod. Ac erbyn i fi gyrraedd y tŷ yn rhif doi, o'n i'n pesw, tame bach. Croces i'r drws, a daeth Misus John i'w agor. Pan wedes i wrthi bod ffurflen da fi iddi i'w llenwi, oedd hi'n disgwyl yn drist iawn, a des i wybod wedyn ni nad oedd hi'n galler darllen na ysgrifennu, wel. Wi'n ddyn eitha caredig, felly dyma fi'n cynnig mynd mewn a llenwi'r ffurflen iddi. Oedd yr ystafell yn dywyll iawn, achos dim ond un ffenest fechan oedd na, a doedd braidd dim celfi, dim ond mainc, un ford a chader. Fflagiau carreg o'r oedd ar y llawr. Steddais i wrth y ford, gofyn yng nghwestiynu a sgrifennu'r atebion lawr. Dath y teulu i fan hyn o Gyfyrddin. Oedd hi'n byw yn y tŷ gyda'i gŵr, Evan, a'i phump o blant, pob un yn iau na deg. Llafurwr yng ngweithiau copr White Rock yw Evan, y gŵr, wedodd hi. A tri o'r plant hefyd yn gweithio am ddeuddeg awr bob dydd. Mae rhaid ni safio pob cinog gan fod Evan a'i gyflog e mor isel. Er bod tri lodger yn byw gyda ni, alla i dal ddim a ffordo danfon y plant i'r ysgol. Byddwn ni'n cael mwy o bobl mewn sy'r lle da ni, ond mae'r tîm mor fach. Wedodd e. Ni wedi gwir yn onest wrthoch chi. Dim ond Dwy stafell oedd Lanstar, ac oedd y stafell dywyll ble o'n i'n iste yn ware part stafell fyw, stafell iste, cegin, tu bach a stafell wely arall hefyd. Ble mae'ch tu bach chi wedi si? O, Sdim un o'r rheini i gael yn unrhyw un o'r tai ar y stryd ma, syr. Mae'n rhaid ni iwso'r bwced na yn y gornel. A pan mae'n llawn, mae'n rhaid i'r plant fynd a'i wagio mewn twll ar waelod y stryd. Pan mae hwnnw'n llawn, mae fe weithiau'n gorlifo i mewn i'r nant, ble ni'n cael yn dŵr ffres. Dim ond wedyn sylweddolais i beth oedd y drewdod. Sylweddolais i wrth wneud y cyfrifiad Cyn galleted yw bywyd i gymaint o bobl yma yn Abertawe, a phan bod shwt gymaint o bobl yn diodde â iechyd mor wael. Wrth gwrs, nid prinder dŵr ffres a phroblemau carthffosiaeth yn unig sydd ar fai. Mae'r mwg o'r gweithiau copor yn gwneud pethau hyd yn oed yn wath. Mae'r gwynt ma yn Abertawe fel arfer yn hwythu o'r gorllewin gan gario'r mwg sa'r dwyrain. Sdim rhywbeth fel cynifer o bobl y parthe hyn yn diodde a phroblemau ofnadw ar ei sgyfent. Mae'n anadlu'r holl stwff na mewn. Gweld doctor wedwch chi. Os oes tyn bach o arian da chi, allwch chi fynd i weld Dr William Burr ar Burrow's Place. Nawr, mae gan Burrows Place dau crand, llawer mwy crand na Morris Lane. Nid un o ffwr hyn yw e chwaith, ddysges i wrth i fi gasglu ei ffurflen, na thema o dre bach hyfryd yn y wlad lle o'r enw Cric Howell yn y mynydde ger Aberhonddu. Os ydych chi am mynd i surgery Doctor Bird, fydd fel arfer yn rhaid i chi dalu. Efallai dyna pam allai ffordo cartre mor braf gyda llwyth o stafelloedd a gweision i edrych ar ei ôl e a'i deulu. Mor wahanol i fywyd Mrs John. Bob dydd, daw pobl sal i ofyn am gymorth a thalu'r doctor am ei gyngor a'r meddyginiaethau mae'n ei rhoi iddyn nhw. Ond mae fe hefyd yn gofalu am y rheini sydd ddim yn gallu fforddo talu. Ar ôl gweld ei gleifion sy'n talu, mae fe'n agor ei feddygfa i'r tlawd, fel Misus John a'i phlant, ac yn helpu nhw i wella fyd. Mae fe hyd yn oed yn trio ffindo ffyrdd o wella'r carthfforsydd fel bod nhw ddim yn lledu afiechydon. Mae fe hefyd yn trio sicrhau bod cyflenwadau da o ddŵr glân a ffres i bawb yn y dre i yfed, cwcan, golchi ac ymolchi. Mae'n rhaid fi gyfaddau mod i weithiau yn ymweld ag un person sy â dwylo di iawn. Mister Ebenezer Pierce! Ond wedyn ni, mae yna reswm da am hynny. Mae fe'n argraffydd, printer, ac yn defnyddio inc di drwy'r dydd. Dath e o Fryste i neu bywoliaeth, yn argraffu pethau y mae galw mowr amdanyn nhw yn y dre yma, sy'n tyfu. Pa fath o bethau ych chi'n credu allu rheini fod? Na chi? Llyfrau, posteri, taflenni, amserlenni ar gyfer y rheilffordd newydd. A mae fi hyd yn oed wedi creu rhestr o'r holl siopau a'r masnachwyr yma yn y dre. A'r ffordd mae pethau'n mynd, bydd rhaid diweddaru hwnna'n glo iawn. Oeddech chi'n joio darllen? Mae llyfrau yn eitha drud. Rhy ddrud i nifer o'r teuluoedd tlawd. S'mo Misus John yn gallu ffwrdo anfon ei phlant i'r ysgol. Mae'n rhaid i'r plant fynd mas i weithio, achos mae angen rhagor o giniogau ar y teulu bob wythnos dim ond i oroesi. Ond gafodd Mister Pierce syniad hyfryd. Agorodd ei lyfrgell ei hunan, fel bod pobl yn gallu benthyg llyfrau cyn eu dychwelyd am un arall am bris bach iawn. Ac mae'r dyn clyfar hyd yn oed yn mynd â'r llyfrau mas yn ei fan a cheffyl i'r pentrefi bach o gwmpas y dre. Fel Doctor Bird, Mae fe wedi gwneud lot o bethau i wella bywyd yn ein tre. Ac mae pethau'n gwella, yn dyn nhw. Sdim sbel wedi bod ers i Mr Brunel ddod â'i reilffordd gortitoc sy'n cael ei ddeithio yn gloi ar hyd o wlad, hyd yn oll cyn belled a Llundain. Pethau newid. Ond yn un fachgen, Oedd y strydodd 'ma ddu bitch yn y nos, a bydden ni fechgyn yn ware bob math o ddwli, ond nawr mae lot ohonyn nhw wedi goleuo da golen nwy newydd. Wrth gwrs, lle nad oes gole, gall y strydodd barhau yn llefydd dansiarus, peryglus, nid yn unig achos bod chi'n gallu cwmpo, Ond hefyd achos fel ym mhob tre fawr, mae dal gyda ni bobl ddrwg yn trio cymryd mantes o'r diniwed a dwgyd oddi arnyn nhw. Fi'n nabod rhai sydd wedi bod i weld Mister Bernard Hennessy i brynu pistol i'w hunain. Jyst rhag ofan. Nawr te, 'na chi ddyn clyfar, Mister Hennessy. O, nid Cymro, na. Oedd e eisus wedi dod 'ma o'r Iwerddon. Mae lot o Wyddelod yn byw yn Abertawe nawr. Aeth bywyd yn galed ar y tir yn Iwerddon a chollodd nifer o ffermwyr eu swyddi a'u cartrefi. Wrth glywed gan bobl eraill bod gwaith ar gael 'ma, daethon nhw draw i Abertawe. Ond nid air yw popeth, Melin, a doedd dim angen i sgiliau ffermo nhw yn y gweithiau copr, felly bennon nhw lan yn neud swyddi heb sgiliau a thâl isel. Ond nid felly Mister Hennessy. Draw yn nilyn roedd e'n creu offerynnau gwyddonol, ac roedd marchnad fowr iddyn nhw yma yng Nghymru. Mae angen offerynnau morwrol i liwio llongau sy'n hwylio dros y byd, fel telescopes, cwmpawdau, clociau cywir a sextantau. Ha! Offeryn yw'r sextant sy'n galluogi'r capten witho mas pa mor bell i'r gogledd neu'r de mae'r llong drwy witho mas ongl yr haul dros y môr. A dyna'r union bethe oedd Mister Hennessy yn gallu darparu. Ond yn ogystal mae fe'n creu offerynnau meddygol a mae fe'n mewnforio Pistole o America fel ail fusnes. Mae yna teuluoedd cyfoethog yn byw yma yn Abertawe hefyd wrth gwrs. Mae gyda nhw gartrefi mawr crand. Pobl fel Dilwyn Abertawe. Wrth gwrs, sbon nhw'n byw yn y tai bychan yma, ond yn byw yn y rhannau neisach, fel penllter gar, mas o fwrllwch y ddinas. Sdim swyddi fel Mr Pearce da nhw, ond mae digonedd o amser da nhw i, i fynd i hela a, a chael diddordebau. Wel, chi'n gwybod bod camera gyda Mister Dilwyn Llewelyn. Mae fynte a'i, ai chwar a'i ferch yn joio tynnu lluniau o bob math o bethau. Chi'n gwybod bod nhw, bod nhw wedi tynnu llun o'r lleiad, y llynedd hyd yn oed. Wel nawr, gadwch fi gofio, Yr oedd tŷ ci y Mister Dilwyn presennol yn brwydro i ddod â chythwasiaeth i ben. Crynwyr oedden nhw. Ac wrth gwrs, fe fu'r hen Lewis Dilwyn yn gweithio'n galed yn adeiladu diwydiant cryf yma sydd yn dodi Cymru fach ar fap y byd. Ond yw, er eu bod nhw'n gyfoethog, cofiwch, maen nhw hefyd wedi trial helpu pobl y ddinas hon. Gryndwch, pam ddim rhoi tro ar fod yn dditectif eich hun a darganfod mwy am stori ddiddorol y dilwynt? Hm, ysgwlwch. Mae'r amser wedi hedfan. Wel, oedd hi'n braf iawn cael cronc da chi. Bydd rhaid i fi fynd siathreu nawr i barhau gyda'r dychwelediadau y returns.